Karatina hoye! Karatina hoye! Nĩ mwakena nĩ tuoka? Mwathani arogocwo. Eh, nĩ mwaruta nginya kamera atumia? Nĩgetha mũinũka muonie baba. Bebe top. Na nĩ top kana nĩ gũte? Nikavagara ama ashuke? Hebu hata mimi niweke hapo nisikie ama nikavagara ama nishuke. Ama ni blue band sio hiyo, nataka ya kujiviuria. Eh. Ni Kabagara ama nishuke? Ni Bluebird ama nishuke? Ndĩrenda kũmũhakĩra nginya mũgate thiagĩ nĩguo ndĩrenda kũmũnengera Bluebird nĩguo andũ a Bluebird manjĩkĩra kanyamũ marenda gũthecithia haha magoti-inĩ ndĩrenda tũgayane mũtu wa Kabagara haya nginya kũrĩa mũkĩra ũrĩa hai riu kuria mutundi uria gukinya ni ngatho tukamucokeria ngatho ni kwenda kameme na githe mutitwendete na ithuĩ nĩ muona nĩ tũmwendete twamũrehera kamagara ũgakamagara twamũrehera cabaci ũgacabaci twamũrehera ah, ma- ah, ũyũ, mandathi ũgamandathi ũyũ nĩ gũtunyana watunyana ũyũ nduma waku kekũnengere waku nengera mũtu hau

shopu ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe rehe mũtu ũcio ndĩrenda kũnengera mwanake ũgũtunyanĩte mũtu Ũ- cokeria ũcio ũgũtunyĩte ũcio ndakũnengera na githĩ tiguo gũgĩthiaga mũtu nĩ mũingĩ waingĩra nduka ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe mũtu nĩ kabaga ndiraigua mũtu nĩ kĩ mũtu nĩ kĩ mandathi macio nĩ maigua me mega mandathi mena cama mandathi macio tũtukanĩrie na blue band sawa sawa koguo rĩrĩa ũkwendathia gĩ

Lakini tiguo hena blue band nini haha hena peanut hena choco hena wenda ĩno ĩretwo ĩ ciothe ciĩ haha na nĩ ngũkorwo ngĩmũhakĩra mĩgate wenda kũruga gakima gaka magara ũkongerera thiagĩ ũkagũra blue band wenda kũnyua instant porridge ĩrĩ haha ciringi mĩrongo ĩtano ũcũrũ ũcio kuma ta- ta ũcũrũ ikombe ithatũ na maũndũ maku magoka wega nĩ tũthiĩte wega

twaina twaina ekoria thutha ekoria thutha Mare- motu twambe tũine twambe tũrĩe twambe tũine atumia marakarĩte menye atumia mokaga kũgĩra mũtu nginya mena stress nĩgetha mathi marume atu- athuri aera no ngĩkuona

njĩtagwo karango wa mũraya nĩ mũndũ ũkamake njũkĩte gũkũ no nginya ũrĩa sawa ũrenda kũrĩa kĩ nakĩ ũrenda kũrĩa kamagara na brubad haya nĩ ngũgũcot sawa tuoka gũkũ na gĩtĩo kĩnene mũno gĩa ka- kambuni twendete ĩrĩa ũtũrehagĩra mũtu ũrĩa wĩ cama mũno thĩinĩ wa thĩ wĩtagwo kabagara gũkũ nĩ kũrĩa andũ mendete kabagara ta niĩ akorwo nĩ wendete kabagara nyonie na guoko guo nyonie na guoko guo kĩhora na ũmũthĩ tũcoke tũmagario nĩ andũ angĩ nao matũmaga mũgate ũtendere Wapi duru ya karambo? Nindona sende sawa nyua etoka haha mumugeithie. Nimukumugeithia? Eh? Ah? Ndona erorera thura kuigite guoko uguo. Ambata uguo nguga ni akorugama atugurire sacheti cia blue band. Mune mukumugeithia niguo. Ambe tuhuterie mogithi.